Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orjenta.
Illum waqt Knockabout Sicilia ħa nkompli bil-missjoni tiegħi biex niskopri iktar dwar l-atmosfera festiva fi Sqallija. Grazzi. Illum ħa nkompli nżur artiġana li grazzi għall-arti tagħhom jagħmlu dan iż-żmien tal-festi kemm xejn iktar speċjali. Buone feste a tutti kif jgħidu t-Taljani, Knockabout Sicilia jibda issa.

Omna Malta u diġa qegħdin sqallija. Għal dan l-istaġun tal-festi għamilta missjoni tiegħi li ndaħħalkom fl-atmosfera tal-festi grazzi għat tradizzjonijiet Siċiljani. U llum ma jistax jonqos ħan nistedinkom tirkbu miegħi fil-karozza, inkomplu nduru u nkomplu wasilkom iktar filmati appetitużi.
Mill-ewwel se naqbad it-triq lejn Serakuża, 40 minuta sewqa minn Pozzallo. Sirakuża, b'mod speċjali ż-żona ta' Ortigia, hija mekka tal-artiġġanat u l-karattru tipiku Siċiljan. Sirakuża ser niltaqa' ma' Mauro Laterra, Francesco Salamone u Salvatore Manuele li ser jaqsmu miegħi dettalji ta' kif jippreparaw Uħud mit-tomit l-aktar popolari fi Sqallija.
Meta tkun sqallija speċjalment fix-xitwa l-ġurnata ma tibdiex mingħajr kapuċċino tajjeb u kannolo. U m'hemm xejn nisbaħ milli meta tordna kapuċċino apparti milli jkun jintiem mill-aqwa, il-viżwal tiegħu ikun litteralment Opra t'arti.
Dan huwa Francesco Salamone, li bil-kapaċitajiet artistiċi tiegħu jitrasforma cappuccino jew kafe macchiato f'arti. Francesco jirnexxilu joħloq diżinji billi jħallat il-kafe li għandu kulur kannella mal-ħalib li jkun hemm fil-wiċċ u bl-isfumaturi li joħroġ jikrea diżinji ħelwin. Kif tistgħu timmaġinaw, li toħloq diżinn fiċ-ċokon ta' kikra titlob kapaċità u teknika. Żgur li ladarba tiġi servut kapuċċino b'dawn id-diżinji sbieħ, tiġik kemxejn reqqa biex tixorbu.
Francesco, how long have you been doing this job? I started one and a half years ago. And what came first, you learned how to do the cappuccino or you learned how to do art?

Kull darba li nġis għalija ma nistax ma nħux kannolu, naf li jintom bħali, pero il-kannoli siċiljani, grazie, minn fej oriġinal.
L-oriġini tal-kannoli siċiljani toħodna lura l-influenza arbija fis-qallija matul il-Medjuevu. Kienu l-Għarab li introduċew diversi ingredjenti, inklużi z-zokkor, ċitru u ġewż fuq il-gżira. Il-kelma kannoli, innifisha, ġejja mit-terminu Sqalli kannolu li tfisser tubu żgħir. Fil-passat il-kannoli kien ħelu li jiġi ppreparat u mittiekel fi żmien il-Karnival, però eventwalment bdew jiġu mittiekla matul is-sena kollha. Il-kannoli Siċiljani evolvew matul is-snin, b'varjazzjoni fil-mili u l-kisi. iżda jibqgħu simbolu maħbub ħafna tal-kċina Siċiljana u diżerta li l-viżitaturi li jħobbu jesploraw it-tomid tal-gżira dejjem jippruvaw. Dan il-ħelu Siċiljan tant popolari għandu karatteristiċi definiti ħafna, l-qoxra dejjem trid tkun tqarmeċ u l-mili dejjem kremuż u ħafif. Aħna l-Maltin il-kannoli nħobbuhom ħafna, però fir-realtà l-kannoli hawnhekk fi Sqallija mfittxijin mit-turisti biss

Dħalna fil-kċina u niltaqgħu ma' Mauro La Terra. F'din il-kċina ta' kuljum jiġi preparat ammont kbir ta' ħelu differenti, fostom l-iktar popolari, il-kannoli Siċiljani.
Miħaj Mauro La Terra Dulċir Prim hawnhekk f'Sirakuża, kurzita ħansaqsih jekk il-kannoli u mhux popolari

Quale sono le caratteristiche che definiscono il cannolo perfetto? Ma il cannolo perfetto diciamo che deve essere prima di tutto farcito. Mauro jispjegali li biex tgawdi kannoli perfetti, dawn iridu jintlew bl-irkotta ftit mumenti qabel ma jittieklu, biex l-umdità tal-irkotta ma taffettwax il-qoxra ta' barra. Spjegali wkoll li l-qoxra tal-kannoli irid ikollha l-bżieżaq tant karatteristiċi li joħorġu grazzi għall-alkoħol li jitħallat mat-taħlita tal-għaġina qabel ma tinqela'. Lil Mauro staqsejtu wkoll jekk l-irkotta li tintuża hix dejjem tal-ħalib tal-baqra. Mauro kkonfermali li fiż-żona tagħhom, fiż-żona ta' Erserakuża, tintuża rkotta magħmula mill-ħalib tal-baqar, imma fiż-żona ta' Palermo tintuża l-irkotta magħmula mill-ħalib tan-nagħaġ.

fatti con canditi locali, cioè con frutta locale che poi candiamo nel nostro territorio, nel nostro laboratorio. E se posso spiegare in maltese, jekk nista' nispjegalkom bil-Malti, konfettura li mhux biss tidher sabiħa u t-togħma tajba biss tagħha, però ladarba tiġi biex tikolha, l-aroma hija xi ħaġa li esperjenzajt l-ewwel darba mill-konfettura jiena. Ir-riħa tal-konfettura hija waħda vera li tfuħ. B'dawn it-tjubiju kollha quddiem għajnejja kif nista' nitlaq minn hawnhekk b'idejja vojta. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami u kif niġu lura qed jgħiduli li għandhom iktar tjubiji xi juruna kif jista' jkun.

Nara kemm nara ħelu xort tal favorit tiegħi jibqa' l-ġelat. It-tomit klassiċi nħobbhom però nħobb inkun ukoll avventuruż. Tomit kemm xejn differenti mis-soltu. Hawnhekk Salvatore Emanuele f'Sirakuża jippreżenta Mandorlivo ġelat magħmul miż-żejt taż-żebbuġa.

Mandor Livo jiġi preparat bir-riċetta klassika tal-ġelato, però flok tintuża panna, jintuża żejt taż-żebbuġa u ħalib tal-lewż. Sarvatore jispjegali li kemm il-lewż kif ukoll iż-żebbuġ huma ngredjenti tipiċi Siċiljani. Biex il-ġelat ikun iktar uniku u karatteristiku, jiżdied miegħu l-konfettura taż-żebbuġ li jagħmlu huma stess.
calde giornate d'estate, ma ci sta anche in una giornata così. Finalment è arrivato il momento, fl-aħħar wasal il-ħin għalija biex induq dal-ġelat, l-ewwel darba li ħa nduq ġelat magħmul miż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ. Ħa ntikom l-opinjoni. Mmm. il-gusto del torrone si sente, ma anke l-gusto dell'oliva. È un gusto diffiċli li tispjega t-togħma tiegħu bil-kliem. It-togħma hija delikata ħafna, għandek it-togħma li tiġi wara taż-żebbuġ ħelu u l-lows veru tajjeb. Komplimenti, è buonissimo, eh? Meta nara l-pasturi qabduna ħafna nostalġija tal-Milied meta kont tfal. Every single one is handmade and every single one is different, is different.
from the other. Knockabout, jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal

Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton. Cucina d'Oro.
Ommi ma, nutrienti u konvenjenti.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
Orienta.
Bottled Green Cordials u Sparkling Preces, magħmulin b'ingredjenti ġenwini b'togħmiet superjuri. Wasal il-ħin għal Knockabout Sicilia ieħor, u ser inkompli bil-missjoni tiegħi li nkompli niskopri iktar fuq l-atmosfera tal-festi fi Sqallija. Se mmur niltaqa' ma' artiġġana li grazzi għall-arti tagħhom Jagħmlu dan l-istaġun tal-festi iktar speċjali. Qiegħed fi triqti lejn Caltagirone biex niltaqa' għal darb'oħra ma' Salvatore Floridia, iċ-ċeramist tant bravu li fost il-ħafna xogħlijiet magħrufa tiegħu hu magħruf ukoll għall-pasturi tal-Prasepju.

Meta nara l-pasturi qabduna ħafna nostalġija tal-milied, meta kont tfal fit tfuliti kienu kolli ħafna ħafna ċitament meta kien jasal il-ħin biex narmaw il-prasepju dejjem noħroġ il-kaxxa u nsib il-pasturi u niprova narma il-prasepju kif fl-opinjoni tiegħi kien jidher l-aħjar Qed nara daw il-pasturi u qed iqabduni ħafna nostalġija. Il-pasturi li kreja Salvatore Floridia huma mill-iktar magħrufa hawnhekk f'Kaltaġirone u mfittxija ħafna. Jinħadmu s-sena kollha sabiex ovvjament ikollu biżejjed eh, preparat għall-istaġun tal-milied, però naf li t-teknika ta' kif jinħadmu hija differenti mit-teknika taċ-ċeramika. Salvatore, La tecnica di lavorazione dei pupi dei presepi è un po' diversa da quella della ceramica. Sì, questa ha una sola cottura, si fa come si faceva già nel 1700, come facevano i nostri avi ceramisti. Il-Maestro Floridia jispjegali li t-teknika li tintuża hija l-istess li kienet tintuża fis-seklu 17. It-tafal jiddaħħal fil-forn darba biss u eventwalment jintużaw kuluri li m'għandhomx bżonn jidħlu fil-forn. B'hekk, il-kuluri tal-pasturi huma karatteristiċi li jiddefinixxuhom u jagħmluhom differenti fid-dehra mill-kumplament tax-xogħol taċ-ċeramika. anche su carta, che vengono adoperati qui nella, nella terraglia. Il-prosepju tipkament Siċiljan itina idea eh, sabiħa ħafna u jtina viżwal sabiħ ta' x'kien jiġri eh, fil-ħajja tal-villaġġi u tal-ibliet tal-passat.

The man who sell the fruits and the vegetables in the streets. We have the man who sell the cheese. We have the ceramist and the man who fix the broken piece of ceramics. Salvatore spjegali li dawn il-pasturi minħabba li ovvjament waslu il-viżwal u l-ħajja tal-villaġġi tal-passat eventwalment fil-presepju jagħmlu l-Prasepju monumentali għax ovvjament il-ħajja ikun hemm ħafna iktar ħajja milli sempliċiment il-grotta fejn twieled Ġesù però mbagħad ovvjament ikun hemm il-ħajja tal-villaġġ u l-Prasepju jsir verament monumentali. Infakkarkom biex tibatu l-ritratti ta'kom imgezzin biex tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għanna d-deja fl-imkien ma' ommi ma' Ir-ritratti tagħkom imgezzin tridu tibagħtuhomli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. Ibagħtu li ritratt fil-kutri jew kif toħorġu filgħodu b'xi skufja. Dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Ommi Ma jista' joħroġkom rebbieħa. Issa ħa nerġa' nidħol ħdej Salvo biex nara iktar dekorazzjonijiet tal-Milied li jafu jippreparaw huma biss.

Because they're very particular and what's so special is that since they are all handmade, every single one. Every single one is handmade and every single one is different. Is different.
L-ikbar inkwiet hija l-imser tażel għax kollha kemm huma sbieħ, kollha kemm huma differenti, kollu kap titlaq minn hawnhekk u toħodhom ovvjament kollha miegħek biex tkun tista' tiddekora s-siġra li jkollok id-dar u ġieħ ta' ras kbira biex tagħżel liema hija l-favorita tiegħek. L-appuntament ta' Knockabout Sicilia tal-lum wasal fi tmiemu. Minn hawnhekk nixtieq minn qalbi nawguralkom il-Milied it-tajjeb lilkom u lill-għeżież tagħkom. Niltaqgħu il-weekend li ġej għal iktar avvenimenti minn hawnhekk fi Sqallija sabiex indaħħlukom fl-ispirtu festiv Siċiljan. Niltaqgħu. Ciao!
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.
Kollox authentic Greek yogurt.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
Orienta.
Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page owenbonnici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, idħlu fuq il-wall ta' owenbonnici.tv u sejbu r-ritratt tiegħi fl-imkien ma' Bottle Green. Hemmhekk, ikkummentaw innominaw il min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna minn għandkom.
Il-Forti Dellimara nbena bejn l-1876 u 78. Dan inbena speċifikament biex iħares il-kosta tan-naħa tal-port ta' Marsaxlokk huwa eżempju klassiku tal-fortifikazzjonijiet kostali Vittorjana. Fil-Forti ta' Dellimara wieħed għadu jista' jara erba' kanuni, ir-rifled muzzle loaders, li kienu jintużaw għal skop militari. Dawn tqiegħdu fil-Forti fl-1880 u huma l-uniċi kanuni tax-xorta tagħhom li għadhom jeżistu fid-dinja kollha. fuq il-karrijiet u fil-post oriġinali tagħhom. Parti kbira mill-forti dell-Imara tqattet fil-blat, taħt l-art, sabiex il-fortizza tkun tidher inqas. Dawn is-sotterrani huma fost l-aqwa eżempji ta' arkitettura militari Ingliża li għandna f'Malta. Fil-forti dell-Imara insibu l-Battery Command Post. Din il-kamra nbniet fl-1938 sabiex isservi bħala torri tal-kontroll ta' żewġ kanuni breech loaders li ntużaw fit-Tieni Gwerra Dinjija. Huwa kkonfermat li l-Forti ta' Dellimara baqa' jopera sas-sena 1956.

Qegħdin fl-aqwa taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied u ħafna qegħdin nippreparaw bil-kbir biex nilqgħu s-sena l-ġdida. Min ħa jistieden in-nies id-dar, min qiegħed jippjana ikla romantika u min diġà jaf fejn ser ikun għall-countdown tas-sena l-ġdida. Sfortunatament, fiċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ ta' dan iż-żmien, prattiċi li nipprattikaw favur l-ambjent ninsaw insegwuhom. Illum ħa nfakkrek. Kif waqt dan iż-żmien sabiħ tista' timplimenta prattiċi biex tipproteġi l-ambjent? L-ebda ċelebrazzjoni ma tkun kompluta jekk ma nżejnux għall-okkażjoni. Sfortuna kbira hija li ħafna mid-dekorazzjonijiet li nużaw ikunu magħmulin minn materjali li ma jistgħux jiġu riċiklati, bħall-plastik, Karti li jleqqu bżieżaq u glitters. Għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' din is-sena agħżel dekorazzjonijiet li ma jagħmlux ħsara l-ambjent. Dekorazzjonijiet li tista' terġa' tużhom sena wara sena jew inkella magħmulin minn karti naturali li jistgħu jiġu riċiklati. Tista' tagħżel li tkun kreattiv, torganizza attività żgħira mat-tfal, tikkrea dekorazzjonijiet mill-gazzetti jew tpenġi weraq. jew tiddekora b'materjal organiku ieħor. L-ikel li nservu u nikkunsmaw waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna għandu effett fuq l-ambjent. Jekk ħa tagħmel cheese splatter, agħżel il-frisk u ixtri blużin. Jekk ħa tixtri prieżet u salami, teżilx dawk li jkunu ppakkeġġati fil-plastik li jintuża darba biss. U xi ngħidu għad-dips biex tagħmilhom int faċli ħafna u b'hekk tkun qed isservi dips bnini u tevita ppakkeġġar tal-plastik. Għall-festin li ser torganizza, ikkalkula l-porzjonijiet sew biex tevita ħela tal-ikel. Il-fdalijiet trasformhom fi tnaqqir jew ikliet oħra. Biex isservi l-ikel, uża kontenituri li jistgħu jibqgħu jintużaw u mhux dawk li jintużaw darba biss. Din tapplika wkoll għat-tazzi. Biex tevita li jkollok ħafna tazzi użati u tnaqqas ix-xogħol wara l-festin, Uża spak ikkulurit mas-saqajn tat-tazza biex il-mistiedna jagħrfu liema hija t-tazza tagħhom. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, anki waqt iċ-ċelebrazzjonijiet, issepara l-iskart, skart organiku għalih u fil-borża l-bajda, ħġieġ, aħslu u erfgħu għalih, plastik nadif, laned nodfa u karti fil-borża l-griża jew il-ħadra, biex jiġu riċiklati. Ejja nibdew is-sena l-ġdida b'rispett lejn l-ambjent. Il-festi t-tajba!